Tuzaan cu fianternak kan tuah pah lai. Ka aw nan thei maw? Mei ah hla kan vun thunh ta lai maw minute panga hrawng in mi hngah pah. kan vun uh, kan hmaban te kha kan vun kal hna lai. Ma cucu zeiti si ti cun dollar zihnih sawm nga challenge ka tuahmi kha uh, kan ngol cang. Ma cucu zeitindah kal ning zeidah kaa tinhmi si timi kha fianternak ka tuah lai.

Chin 95 ah ka chuak i zeitin theih ko hnga okay dik bak okay 1995 kha cu ti awk tha ti lo na chuah hlan in pei vawlei killi kan rak vel cang cu 2km okay si cun kan thok cawlh hna lai YouTube zongah khan ka tuah i ka aw kha a fian lo sual ahcun a rak ka vei ṭiu law. Tuzan caan ah dollar zahnih le sawmnga thap in Chin miphun vialte sinah challenge ka tuahmi kha a ruang a um ko ti bantukin maka ka ka phih cang ka ngol cang. Innang comment pawl kha ka rel dih i a cheu cu ṭha tein a dongh tiang a ngai lomi kha an um. Ram ram thum a si ma kong kha fianternak ka tuah ta hmasa lai maw? Ramram thum na kal lai. Mahdi hnuah mi nih auhmi, sawmmi, cahmi le mi a dawimi le ral ruangah aa tahchunhnak ah maw aa fiarkhut ruangah tlaihkhih ruangah zaam si loin zaam le mi dawi le mi bochan si loin nangmah tein na khua na ram na inn na lo in naa thawh lai Mizoram na kal lai. pawcawmnak kam ah ping uh, fimcawnnak kam ah kha deng teu tein mu ho men bochan lo ca lo in kan lai cun na pahnih na kawlram chung i phakan ma kachin ram ma sian ram ma nakar mu ka khat ka zero tu chu kachin ram ma chu chu sin chuak sian ram ma chu patimia ni la chuak nakar ma chu khan ti rong hum li rong sue chin na kum khaka ah khan kaa khatkhat an nangmat in a thawh i kalmi ni si lai mah dih hnu ah ram thumnak ka ti a kum ka tat mat zei ruangah ticun atu thong ni kum hra nu te na cun khual to na fawi tuk motor ka motor cycle la a chan kha a dang tuk tong ni kum hra nu te na cun internet la telephone me thil sining kha connection kha um tuk lan chong kha foi tuk ma cha khan A kum kha a rik i khiah. Thong kha zakua sawm kua in thong hnih kum kul le uh, thong hnih uh, kum ruk tiang. Okay, mah kong kha zeiruang dah challenge ka tuah i uh, timi kha ka vun fianter la keimah pumpak in uh, som kua kum li hrawng a si lai. Uh, Mizoram ah ka thawh i ka kal amah kong kha ka vun chim ta pasal lai maw zeiruang a ti cun uh, na chan chungah khin thil biapi thil khuaruahhar khi na rak tuah na rak ton bel hrim lai. Sihmanhsehlaw mei hi ka, ka timi chung an tinhmi fiang tuk in ka ngeih. Kan Chin miphun kong he pehtlai maw kan ralchiatnak kan ralthatnak kong kha. E nungak tlangval le mino deu nih cun thei lai nan no lio kan no lio cu a mu. Kan molh lio cu kan duhmi kan ruahmi kan tuah khin zeitluk in ti kan hei ngah mi mu. Nungak tlangval kan neih zong ah va si ko seh mu. Kan duhmi, kan ruahmi kan tuah lio zeitluk in dah kan lung a rak ṭuan i kan rak ngamh i kan rak hruh ve mu, kan rak molh ve. Ṭhuthrut puampuam ma, hrut dihlak in ma khua ma kan rak ruah ma tikhan a um cio ko. Cucaah cun na chan chung ah na tonmi thil khuaruahhar pawl kha kan tuah kho ve hlei lai lo. Mi nih tuah kho lomi thil tampi kha na rak tuah, na rak manh ko lai. nangmah pumpak zong kha ka homen kha vei hnai sin pun in compare pun in ngah lo sihmanhsehlaw tutan i keimah nih ka tonmi challenge ka tuahmi tu cu tinhmi siang tuk in ka nei ma cu cu kong cu ka sianter lai tu zan ah cucacun nangmah nih tonmi zong ka appreciate kan pek ko recognise vei kan pek ko a conglawmhnak theihpinak hngalhpinak mu kha ka tuah ko. Hi ruangah ticun minung cu kan i lo cu lo. Kan duh, kan hmuh, kan theih, kan thiammi, kan phaknak le kan seun sami a lawh lo caah nangmah si tawk in naa zatnak thil tampi kha a um ve ko lai. Challenge na tuah duh ahcun na challenge mi kha ahohmanh kan pass lo kho men. Sihmanhsehlaw kei kha cu tinhmi ka neih caah khan a si caah khan Mizoram ah vikhatnak bik ka rak kal ahhin ka no ve rih. Zeitluk in dah a har ti cun Phakan-Maisu, Kachin ram, Shan ram le Naka ram le Malaysia, Thailand nakin Mizoram har bik lai tiah ka ruahnak cu ke bak in kal si. Lam sul le lam kha khoika khuan khoika kal lai timi kha minung bak hal si, ke bak in kal si, Lai lam bak in kal si. Minung he i ton si a caan ahcun ningṭihnak te hna zong kha a um i kaan inn khoika khua dah ka phak lai timi meng zeizat dah aa duh timi lailei sining nih an theih keimah cu Hakha kan si tikah mu Thantlang hrawng kan vun lonh khin cun boruak aa dang dih khuasih khulum le thing le veika aa dan dih tikah khan tangpi tlang lo ka phak ahcun ka ar ko. Tang lo in ka vun ṭum i tipi ka pah cu aa dang dih thil sining le vialte cho kan vun kai i farkawn mizaram ka luh hmasa bak si. Tlin in zeitluk in dah a har maw lung lu he a lin dih cang. Ka chim duhmi cu kha vialte ka chimmi cungah mizaram har bik lai. Ka vun kal i uh, tlang lo in uh, tipi, uh, tipi a kan vun ṭum i cho kan vun kai khin Farkawn hrawng vai hrawng le Laimi tampi he kan kalṭi nain bia cu kan nura an kal cio nain an inn lo le an vai cio ah an kal thluahmah. A ti ti awk bak hi ka thei lo. Sihmanhsehlaw mah ka ahcun na va tlung te lai tiah tlun inn an rak ka chimhmi um i, macucu ka va hlat i Siangngakchia lio i a rak tli i Mizoram ah tangmi ATA in a rak tlimi Pahu timi si. Mah ti cu ka thiam na lo lo bak cun ka hlat i an nu le a fanu lawng an ka theih ti lai lo. Ka mitthlam ah cun cuang tuk rih. Amah cu maka khoika he kal khual a tlawng rua. Cuka bak a cun riak i rawl ei ning le vei vialte zong kha a dang cang thingpui in ti cawnuk a hang bantuk.

hawi zong ngei lo nu bel lo phak bel a fim 100% a hrim si ka khatnak cun sungkua kum ruka ngai sua keimah tein ka kal keimah tein ka tho a foi deuh cang hi kha khan se de chim ku du ti chu man ne le rang kun rong a chok pa la mang mi ni sia chu na foi ti lai nan a hrim bak kan se chu di nuwa thong hnih kum ruk ah Malaysia ka phan cu zong ahcun keimah ting ka to chim ahcun a sau lai ca ka ka theihpi tu tete ṭhauṭha ka ka ton mi si ka chim ahcun ka sau tuk lai ca mu i kha bantukin Laimi kha an um pah ve ko lai ti kha ka zumh leng ah kaa tinh mi kha donghnak nih ka chim lai i kha ah khan zeidah sikan chiat a biapi ti ahcun Tahchunhnak ah nangmah cu Phakan Mamai Suma minung pakhat khat a hawi he na kal cang dih hnu i nangmah te khan ṭi va kal ṭhan kha a fawi tuk. Mah caah cun a hrim bak a si lai. Mizoram ah sumdawngnak na va thlah hno khaw nangmah te na kal ah khan a hrim si ti lo. Kha bantuk khan cun na sung cun a pahnihnak ah Phakan Mai Suka khatkhat hawi hi nan kal cang i no kho nangmah lawng na kalmi rel a si lo. Malaysia zong mah thiamthiam comment ah kan tampi ka check i a cheu cu rangkun hrawng khan an tuai tam a tlamtling lo an kiar a hrim si ti lo no kho an kal a cheu cu baibal siang kai ma tin ta na ma phungchim ma an cah na mu kha bantuk autu cah tu nga lo cun akum ka tat mat mi kha tong ni kum hra rong hoi na kin cu mi zei pau ni vawlei cung i pat khawh di si Mah cacun a kum kha ka tat hmat i a kum chung i ramram thum nan chiah lo ahcun cohlan a si lo. Cun Facebook a si ca profile lok i ho si theih lomi pawl ngah lo. Atu i ahhin challenge ka tuahmi cu a ngahmi an um cang. Cucu interview ka rak tuah hna lai fiang faite zapi theih ah. Ah, conglawmh pah lengah ah kha bantuk in Laimi kha ah A rak sunsami cio kan si mi cucu kan sunsanak cu i conglawmh pah le zeidah a si timi kha ka vun langhter cang lai. Cucaah cun nan comment kha ah ka chim ṭhan ti lo a rauh lai ca mu. Atu i ka ti bantuk khan kan ram kong ah siseh ah biaknak kong ah siseh khatikhan kan u kan pa le nih biatak tein an rak sunhsan lam an rak pemh ruangah kannih Chinmi vialte ramdang hna kan vun phan i hitin kan um khawhmi si. Cucaah cun zeidah ka message te kaa tinhmi si ti cun atu ah USA te hna zalong takin kannih hna pawl phak ah cun vun tuak u law Adres leisa kan pek i an kan don motor bakin vanlawng kun ah motor nan kan don inn kan lan piak an kan chiah rian vialte an kan kawlpiak. Uh, appointment zeizong vialte cu puan kan tuah an kan chim cu ting khat in si lai timi vialte hundred percent Jesuh sin ke tam tuk nih cawimawi chia dih mi don chia dih mi a chia sa bak a kan rai ma cun Kan ning a hngal mi zei kan rel lo. Ram ngeitu Mirang le ram ngeitu miphun hna ṭihzah lo in kan um i tu hrawng in online internet le vaite a vun paw i kanmah hna kan i hngalh hlan in kan pale nih vawleipi vel in an sunsak in Chin ram ca i an rak sunhsahnak khaan vialte hngal lo in Facebook online in kan vun kai direct bak in Kan pu kan pa hna kan u le hna rianṭuannak kha fawi tuk in kan vun soimi kha fianternak tuah ka duh cang mi cu challenge ka tuahmi a si. Nangmah le keimah nih kan i theih hlan ah zeitluk in dah kan pale nih US zong ah an rak khoih verh kuam in kan u le kan pale pawl an pa nih US ah an khoih verh. Kaa dangdang in an phan an khoih ver i cucu an khoih ver ciadi mi a ciasa nang le kei kan phan i kan za a long kan chok a lor i kan ning a hngal i kan puar kan thau i zalong tuk in bia kan chimmi hi zeitluk in dah kan u le kan pale nih kan ram kong ah siseh US kong ah siseh ram dang kong ah siseh mi nih On cia dihmi, phoh cia dihmi, pah cia dihmi lam chung a kal menmenmi kan si khi Laimi nih hngalhnak si tik duh. Kha US kan phan i rian kong zong keimah nak i KYB hna ka tuan KYB hna cu hlan lio kuam lio chan minung lawng nan tuan khawhmi si kan tuan rian kan tuan zongah mi hlun pawl nih an pemh cia dihmi chungah kan lut. Mah tikah fawi tuk in kan lu kan phak tikah mi hlun, mi hmasa hna lampemh ning le harnak pakhat hmanh kan thei ti lo i kan ning a hngal, kan puarthau, kan ral a ṭha. Mihlun pawl kha dai tein an um tikah neknak ah kan hman hna. Cucu i ruat ṭhan hna seh, ruah caan a za. Zeicaah? Kha bantuk a ral ṭhami nih cun lam pakhatkhat cu na rak pemh ve bak lai. Mi zulhcia lam a zulmi, mi nih sawmchawm in phak an mai su, muko khanṭi a phanmi, mi hnulei zul in Mizoram a phanmi, mi dawchawm in Malaysia a phanmi na si cun Puarthau lo tein tangdor tein na um a hau lai. Chinmi nih kan i palh bakmi cu vai atu ka chim bang hawi hnuah kan i phan i ciasa tein kan phan internet na kan vun hman khawh i mihlun le kan pa le upalung fim zei rel lo kan um kan cozah kan ralkap hna zei rel lo kan um hi ka lung a fak bak. Mah cacun keimah hmuh tonmi zongin Chinmi vialte chal in ka dawt. Ahohmanh nih nan tuah kho lai lo ka ti lo nain keimah pumpak bakin a hrim bakin ṭha tein ka tonmi thil si. Mizoram hohmanh sawm lo, voi bochan lo, tlikzam lo, tip ciammam tein ka ke bakin ka kal i a chungpi tiang ka phan. Mandalay ramkulh Kawlram ah vak bal lo bak mi keimah te bak in ka phan. Malaysia zong ahote ruahchannak bochan lo in keimah tein inn ko tho in ka thawh. Zeicah dah challenge ka tuah? Kha bantuk manh a si lomi tampi kan puarthau. Atu ah Facebook te ka vun man i Chin cozah le CNF dohdalnak i kan hei ṭhawn ning, kan hei thiam ning, kan hei ralṭhat ning. A taktak ti cun kanmah hna pawl USA kan phak ka men ahin khualtlawn har tuk rih. GPS men zapi nih kan hmang kho lo. Kha hlan ah kan pale cu map zoh bakin, paper bakin state pakhat le pakhat an hlat. Zeitluk in dah an rak sunhsa i a ciasa kan um, a ciasa kan i um, kan i um i kan ning hngalmi kha Laimi kan lungfim seh. Kha bantuk hawi nih ciasa chiah dihmi lam i kan kal i kan puarthau i kan ralṭhat tuk i zeiti paoh kan au ahcun atu zongah kan ram hi Atu khualtlawn le zeithil sining theih a fawinu i rianṭuan ciami, harnak a rak tong ciami kan ram caah kumkua, kumhra, kumkul, kumsawmthum chung a rak sunhsami hna zei rel loin kumhra, kumkul chung, kumsawmthum chung CNF a dir i Chinram caah a rak dirmi hna zei rel lomi cawhcia lam zulh in Facebook hna in direct nikum tukum hrawngte Facebook vun hman i Upadi le law vialte suai dih i Chin cozah le ralkap vialte uk dih kan timi hi a ningcang a si ma timi kha langhter ka duh caah keimah tonmi bakin challenge ka tuah. A taktak ti cun kan si pah hna lai maw? Mi hnulei zulhchum, dawichum le mi hruaichum in phak an maisu le Malaysia, Thailand, Delhi a phanmi kan si ko ahcun kan ningzah ding si. Kanmah nih lam pakhat men pem lo mi hnulei a zulmi kan si i, mah i CNF Chinland cozah

Zeiruangah kan lungfim lo khi ka theih tuk. Dohtlinnak kong kan chim tikah kha bantuk mi hnu lei zulh dawi chomin mi nih thi hruai chomin Pakan Maisu Malaysia US a phan mi nih nan kan tlerh khon nan duh pawl nan kan ti mi nan ka nan aan tuk mi hi mah hngalh lo ah ka chiah. Mah ca khan kan sining zong i hngalh pan chaning ka tuah bak mi si. Keimah challenge ka tuahmi a niam tuk. Kan lungfimnak ca ciocio ah ka tuahmi si. Ka tuahmi nak le tampi zong nan tuahmi an ko lai. Zeiruang dah challenge ka tuah ti cun kan theih lo in ramkhel lei politician kan pa nih nih a chung in zeitluk in rian an rak ṭuan le an rak khoiver le lam an sial. Hi thei lo mi nih sial ciami lam cungah mi nih USA an pemh dih cangmi chungkhar an rak um dih cang. Eder kan hei pek, kan hei phan i an kan ṭhithruai. Rian an kan kawlpiak ko hna cun rian kan nei lo. Thla hnih chung kan nuṭa pa nih kan pu nih inn man a vun ka sinpiak ko cu yes kan phak ka. Tha, kha tluk fawi in kan um i kan ning a hngal, kan lu kan i lei, kan cok a lor i kan puar a thau. Ningzak tuk kan si lai. Cucacun Kan lungfim seh ti ka duh caah khin a lam khi ka thei ve lo. Internet, Facebook kan hman khawh hna a sau lo cu kanmah hna pawl zong a tattak ti cun yes kan phak ka form ṭha zong kan tlaih kho cio lo. Internet, Facebook hna hi kan hman khawhnak a tawi tuk rih. Macucu bak cun ka Facebook a kan kai hi kum kul kum sawm thum kan ram ca rian ṭuanmi kan pale vialte policy le lo la zulhphung vialte kan suai piak dih hna ani thi hruai ning le cozah vialte kan thlak dih nit hna kanmah nih ram hruai kan tim col US zong a si ko milun na kan pa le kan u le pawl thi hruainak le phahmi thawng in kan phan i Upatnak respect nak pakhat nih tin nei lo. A hlei in hika rammi minung hmenh upat zeirel lo ning hngal in kan um. Hi Laimi kan zia cu fiang tuk. Bupi le hawikom le vei cawng cu kan ralṭha ngai nain kanmah tein tukuro meikhe kan si ngam ma? Kan ruah caan a za. Kan u le kan pale nih kuam in hen an vih. Kan u le mifim nih an ka chimh ko. Atu hi lungbang hrawng hoi nak hi cu thongkhat cu kua riat sarih hrawng a si. Tam tuk an phan cang an ti. Kan ni Hakha kan thantlang zaran kan phak hoi nak cu a tlak lo cu a hmu tuk cu. ka chim duhmi cu zeilei paoh ah company zongah warehouse zongah sehzung zongah susi thingthei zongah mihlun le vei nih an kan an phakcia dihmi lam cungah kalmi kan si. Nizan ti ni kan phan i Facebook na kan hei profile na kan hei lok duh po mi kan tler kan au khuang i media te kan kai i Mi nih lam phoh ciami cung in kan kal i hechet tiah kan i denmi hi ruat hna sih. Kei cu pumpak kha kan den duhmi hna si loin a tlangpi general hin cun kan i fian bak ding si. Zeiruang dah Chinmi vialte ramdang kan phak kho? Pathian lamhruainak Pathian program si cun an cohlan cio dih nain cucu Pathian program ah Pathian nih a hmanmi hna kan u le kan pa le cawlcanghnak thawng in a si i Atu tiang kan ram a himmi le kan ram ralkap cozah kan neih khawh le kan dir khawhmi zong hi kan u le kan pa le zuamnak thawng an si. Hihi tal hi cu kan theih a hau ko. Cucacun ah Vai tu khan target ah khan kan kal hna lai. Mah kha ruang khan challenge ka tuahmi si timi kha challenge cu a dih cang. Atu i ka challenge a co dingmi cu interview bak in ka tuah hna lai. Interview in atu kan i chawn cang i ah Esther S T Hluaicer mese asi si kho men. Interview in ṭha tein ka tuah lai. Nu zong nih nan thilti khawhnak, nan tuah khawhmi nan sunsa kha an ka tampi chim awk nan nei ve ko lai. Pa zong nih. Sihmanhsehlaw a tlangpi in langhter ka duhmi cu kanmah nih kan rak i theih hlan in US zong ah kan u le kan pale nih an phohcia dihmi lam ah a kalmi kan si nang le kei cu. Ralṭhat tuk in a au khuanter tukmi le aa thiamter tuk ngam ding kan si lo. Company zong ah mi phohcia dihmi chung ah a lutmi kan si. Ka phak ka Amazon ah lu ka du tuk ka lut kho bal lo. A weekend na ka interview ah Computer ṭhen si ma cu Michael Jackson i a minthannak ṭapkhuai min te hna kha hal si. Ka kal i test awng a vui nih nak interview ku sung. A nu nu ahcun Laimi tampi nih poi Amazon zong luh fawi te. KYB te hna zong ka chim duhmi cu khat khan a rak um. Thil hi kan hnulei tuanbia kan i theih lo ahcun ah mah hngal lo si fawi te. Cucacun Laimi vialte nih Kawlrammi vialte nih US rami ram minung hna hi kan upat hna i hika Chin minung upa mi hmasa hna hi kan upat hna ding a si. Kan dothlennak kong he pehtlai zongin kan cozah le kan ṭhihruaitu hna hi kan upat hna i dirkamh zia kan thiam hna ding a si. Nizan tini ah Facebook kan i tlaih i Hakan Nai Su le Mu Ko le Malaysia le Mizoram in mahte a kal kho lomi mi nih ṭhihruai chom i ummi nih ee kan den hna ningzak tuk si. Cucu kan pa Thlaoe nih vai ah Malaysia kan um lio a chim cang mi si. Nanmah hna pawl Malaysia phak ning in cun pak dawn khi ka phakter lai ti. Ka chim duhmi cu zapi na Malaysia kan rat tinak a fawi tuk cu. Mi on cie dihmi lam cungah khakha a thei tuk le thiam tuk in kan i ruah i Chin mipi le Chin cozah le Chin ralkap karlak ah hnanawhnak buainak kan chuahpimi kha kan ruah caan a za. Cucacun nangmah le keimah nih kan i theih lo in kan pale nih hin thil tampi an rak tuah. Maka ka te kha aa theihter ka duh caah challenge ka tuah i maka ka challenge kha nan ca kha aa voi tampi aa ka rel ka zoh. A kum keimah nih ri ka khiahmi chungah a kum a lut lomi zong kha a kum zei ruangah tongni kum hra hnu te nakin cu motor cycle le telephone he mo a bubu le runrun in in thil na kun na zong mit khual cun a fawi tuk. Kanmah pawl hmenh thawk ni kum kul le kum thum ah Israel kal ding ah minung palei li thawk ni kum kul le kum thum October ni sarih bak ah Palestine le Israel ni ka kha si kha minute pain lawng a duh cang. Atlantic Church International air uh, vai vanlong kun in vanlong chung kai ding long kan si thor kai kan hlan di chang ma din khoi ka Jerusalem khoi ka kal nak ding te ku khan chok che di mi phaisa pek che di mi kan kiar ko ka hei chim duhmi cu ani ka ruang khan mu atu chan ahcun khual tlawn zong fawi tuk cang ma ca han kum patat mat mi ka tu chan i tluk khual tlawn lu chuan Malaysia nan duh tawng nan zam ko kha tlawmpal te su song yin to line ti foi tu kin taka ramdang ning kuat na ma ka ka foi tu ka thiam tuk til ha thil a hang lewa zai tluk nan na sun sa zai tluk in dalai mi cha zai lam dan na na pem mu Mi lampenh cia cungin aa chawng tuk ding kha si lo. Maka kha kei cu general peng kha ka chim lai. Khuachel i media pawl nan min ka chimmi khi cu nan duh le nan lungfak ko seh. Zei cah ti cun nizanti ni a Facebook in i tlaih i kan i hngalh hlan in ramrian a ṭuan cangmi zei tluk in dah ka Chinram in Chinram te hna an ke in an rak kal. Lam theih lo in mu. Ramtang in Kha vialte in sunsanak zong theih hlah. Fawi tuk in maticun vei ahcun khuami hna an vei hna cun ṭha lo hi ti kan hei suai dih. Atu ning te kan si ahcun Chinmi hi mi sialcia lam cungin a ralṭha tukmi kan si. Kanmah pumpak in zeihmanh ing ngam lomi, pah ngam lomi si cun kan tli dih te lai. Kan ram ah luatnak kan hmu kho lai lo. Maka kha langhter ka duhmi si. Kan ram ah luat na um kho lai lo. Online lawng kan raltha lettuai cia cia ah vai a taktak ah kan ral rak tha lo. Nusal a raltha mi nih cun a fim cawnnak kong zong ah raltha ten a dir ngam lai i a kal ngam lai. A duhmi kong zongah mu a duhmi ti tikah pawcawmnak i mu. Thil a pawmi duh zong a hlan lio phakam ai sukal a paw i zapi nih pawcawmnak le ṭhanchonak ca i ruah chih seh chih an kal. Mi lampemh cia zongah khan a va si ko lai nain anmah tein an kal. Mizoram zong kan ule nih lampemh cia ma cu hmenh ahcun mi thithruai chom in mi hnulei zulin a kalmi pei kan si ko cu Laimi cu. Kan ule kan pale nih an pemh ciami lam hmanh ah kanmah tein kan kal ṭung lo. Pa kanmah cu khoika paoh Kawlram chung zongah kan ule kan pale nih an pemh ciami minu lei zu a chawmmi nih zeitindah kan Chinram dothlennak kong te hna fak tuk in kan i thlak i lairel kan timh. Nizanti ni ah Facebook kan i tlaih i zeitindah CNAF kan chuah hlan in Ram ca rianṭuan in ka Chinram le Chinram men a ke in a kal cangmi hna kha kan cawnpiak hna, cawnpiak kan timh hna. Kan tetṭan le kan experience zong nih a daih lo. Tutan i dollar zihnih le sawmnga chela in ka tuahmi zong hi Chinram i susawng hi kong he pehtlai in a si. Chinram ah susawng hi an tuah tikah Atu bantuk i mi hnulei zulhchum in ramdang a phanmi, mi hnulei zulhchum in Kachin ram, Sian ram, Mizoram a phanmi pawl nih zalong tuk le ralṭha tuk in bia kan chim i Chin mipi le hruaitu le cozah karlak ah zumh lonak, ralchiatnak an chuahpi. A taktak ticun kha hna pawl kha amah te lam a hum a pepmi si lo a tam deuh. Maca khan nan comment vialte ka zoh, nan profile kan check hna, A si tak ding le si tak lo ding ca thei cu atu ka kalmi ram vialte ka chimmi khi an min ka chim khawh dih na a kum ka chim khawh dih theihpitu kan nei kha bantuk a sunsami ni si cun zu thei va thei si ki thei na au kho lai na au ngam lai rokhrol phun mi hlen phun in na um ahcun vikhat cu nan kan hlen khawh men lan a ngah lo Na ca khan nan comment tete zong ah khan mizapi nih kan phan an ti lai tiah a thinphang zong nan thinphang hau. Interview kan tuah hna lai leng ah kan tonmi cu lih in kan tong lo cu. Cun atu i ka tuahmi zong hi lucky draw zong si lo, kaan van ṭha laksawng zong si lo, kaan sanme zong si lo. Bua a ṭuai chung mu, challenge si. Teiman laksawng peknak khi si fawinak in suh mu. Maca khan zeiruang ah dah a dang nih kan ngah lo an ngah lo ti cun a um men ko lai. Acheu cu ningcang te i Facebook na a hmang lomi kha cu kha bantuk Voi a khan a lam kha a kal ning zong si lo i cun dawla zahnih sawm nga hi uh, tam nong si lo tlawm nong si lo a tam chim ahcun tam nong tam na in aa tinh mi le a min khi si. Atu kha uh, Ester-st-thluicer masi nih khan ṭha tein ca ka kuat, kan i kua cang, kan i chawn lai i interview ka tuah lai. Hi chungah kan chim duh lai. Cun cinken awk bak a simi cu, cu vialte ka kalmi chungah Mizoram kal a har bik. Aa neih bik zong sana a har bik ke bakin a si theih lomi khua khoika dah Ka kan ngai cu a hrim hen a fawi tuk. Ka kai kan phiat i motor an khoi ka na kal si lai timi kan theih i mi cucu motor cung in kan phan sinain kan cawng pah ven ta mu. Mizoram kan a har bik. Lam thluangthluan chun i tlak misual he kaa tong lai ma, lam ka tlau lai ma, khoi ka dah ka phak lai zei bantuk aa suai kho bak lo. Kawlram chung ka Chin ram kaa kaa khat kan a fawi tuk teh. Sihmanhsehlaw kanmah chan lio kan rak fawi fawn lo cu. Atu chan hoi na cun kutdong sawh bakin na chung le dawla na cah lai na kawh na tlawng kho cu US hoi na cun a fawi tuk cu. Na du ah Germany, na du ah Rome mu. khoika paoh fawi tuk a lei US passport in ahcun a fawi tuk passport na tuah la kum hra ram tam deuh cu ni som kua na cu visa hau lo cu US cun mu ram tam deuh hu ni som kua chung cu visa min hau lo cu US passport cun eh na duhnak paoh si ti le kan na Norway a viu bak na viu a fawi tuk Na dua ṭhaw ri cu na dua family ṭhip cu phunphun in ngun kal lai na tlong. A fawitu khua ca khan kha lio ve ah khan zeitluk tiang dah kan pale kan u le nih an sunhsa zeitluk in dah kan sunhsa cio mu. Ka khatal kan hngalh ah khan kan dothlennak i mi hnulei dawi chom in ramdang a phanmi pawl au tukmi pawl khan kim hnum an ti kha vai kan lungfim seh. US zongah rammi upat hna sih. Anmah pawl lungtlinpinak le cohlannak thawng an dawkaw. Ramdang zongah refugee te kan i tlum cu. Ninghngal a ṭha lo, puarthau a ṭha lo. Makhakha kaa hmaithlakmi si mu. Kaa lawm. Fiang men lai. tutan i dola zahnih le sawm ngai in challenge ka tuahmi hi ka phih cang. Atu tiang ri comment chung tu ah khan interview bak in ka tuah hna lai an co lai kha tikah a fiang chin chin lai kan i tinh mi cu ka chim dih cang nan siang lai ti ka zumh kan pa le nih kan u le nih ramdang kan phak mi vialte zong lam an phauh dih mi cung ah kan um kan dothlennak zong ah kan pa le kan u le lam phoh ciami chung ah a diarmi kan si. Cucacun nang le keimah te lam a phoh ciami, a zul lomi kan si. Mi zulh ciami, phoh cia lam hi naa zulmi kan si i kan puarthau kan i thiamter tuk, kan i hngalhter tuk ahcun nan hrawk tuk kan si lai. Maka ka tal kha i hngal hna sih ti kha ka duh. Cucacun CNAF ṭan tuk zong si lo, sihmanhsehlaw a biapimi cu atu ning te i kan si bak ahcun kan ram hi an tli in zaam lai i tuan tein a dir kho ti lai lo. Vuikhat kan ṭhapi ca i kan vaivuanh i mipi le hruaitu karlak ah nizan tini internet le form aa tlaih i mi lam cawhcian a kalmi nih Thuk tuk i kan luh i Chin media nih dothlennak ah thuk tuk i kan luh i kan i rolh, kan i thlak i kan i thiamter i mipi nih sal pasal kan sinak kan ralṭhatnak ding ah kan i hngalh lo ahcun kan miphun nih a tla khomi si. Cucu chimchungbia si loin mu, va tlung hram hlah seh law mu. a cang kho tukmi si. Zeithil poh a caan lio te a caan luan na cu fawi tuk. Atual khi ka chim cang kha state pakhat le pakhat i tlawn men khi US kan phak ka tiang ah khan a fawi rih lo cu GPS te hna duh tawng rak man ko sulom ahcun kan u le cheu hlun te pawl khi paper zoh bak in state pakhat le pakhat an tlawn cu atu nu cu fawi tuk e minung simi poh nih GPS te telephone tin na vei dak ti lai i na kal lai ma cun kan u le kan pa le kha na nek tok sual hna lai ma ka kha theih khawh nak ding hrimhrim a ka chim mi si ka chim mi pawl hi a niam tuk tia zapi niam ruah lai a niam mi men kan to kho lo cun a sang kan to kho lai lo thil fa te te hi thil ngan pipi in si Mizoram na rak kal khal lio ahsin i nih an rak in zel ve lo maw? Aw mah tluk te kha si ko cuh. Mizoram kal lio ruang ahsin i nih vei ah Zeimaw ṭhek te paisa hei ti hei bengh hrawng kha ti hlan lo sin i huatnak le a cheu cu Mizoram sumdawng kal ṭhek tein lak hna ma hina kha damiah tapung an ti ma kha ruah ding si. Kawl ralhrang nih brainwash a kan tuah kanmah le kanmah cungah theithiam lo. Atu kan chimmi khi kan ruah ding si cu atu kan tonmi khi nangmah pumpak family le himnak le pumpak pakhat nih na huat hna ruang le lungfa ruang hi do thlennak hi rawk ding in na ti ding na chim ding hrim si lai lo. Atu e niang len ni timi kha cu general in mo timi kha si theithiam. A tak tak ti cun kan do thlennak hi CNF zong nih amah family le ma pumpak si lo. Chin miphun ca huapin Chinmi vialte ca an dial. Dothlennak kan chim tik zongah online media vialte zong nangmah pumpak family pengtlang hoih in tahchunnak ah zahau ca hi ti ngu zotung zophei ca mara ca phun in na kal ahcun na tlau bak ṭihnung taktak mi si. Chin mipi huap in nangmah pumpak sipuazi vennak le atu Min Aung Hlaing khi khi khi si cu atu zongah Kawlram cungah tadin cu nan theih lengmang ko motor hlun vialte kum kul kum sawm tu motor hlun vialte rak apula electric motor battery motor nan hman lai ti zei ruangah Min Aung Hlaing a pawng pa a fale nih battery motor ka in uh, Tuluk ram in tam tuk an lak Cucun sipuai ṭhatnak ding si. A taktak te cun cucu battery motor cu battery chatnak le a rawh tik a remtu minung hna vialte vun tuak tik aa kaih lo tukmi kha cucaah cun kan dothlennak nama pumpak sipuai hi le nama chat tuannak phun i bia ni chim ahcun ṭihnung taktak si Laimi caah tuanbia hrawktu tuanbia chiaṭialtu na si lai. Nang le kei nih kan tuah khawhmi cu atu rianṭuan cangmi hruaitu kan pa le vei kan dirkamh khawh hna lo men a hrawktu le mipi le cozah le ralkap karlak ah lunghrinhtertu kan si lo kha mipi. Zei nih tuah khawh lo ka tuah khawh lo zongah cucaah cun comment na tuah zong na ralring bak a hau ko lai. Khah makha kha siseh kaa lawm. I dollar zahnih sawm nga kan phih cang. Khakha ho nih dah co lai timi kha cu sunglawi tak in interview kan tuah hna lai i mah chung zongah zeitluk in dah an sunhsa timi kha mu makha kha a lang te lai. Kaa lawm. I a fiang lai ti ka zumh. I sikan chet chung leng kha cu a ngah lo. I kan chim Tawn bantukin zeipaoh thilri a ngei, caan a ngei, a ruang um aa tinhmi a fiang tuk. Chin miphun nih kan phit lengmangmi kan u le kan pa le kenih kan dirhmun. Kan hnulei zeitindah ka dir, ka hmailei zeitindah ka dir. A taktak ticun sifakmi, a hrutmi kan si. Tam deuh cu Chinmi cu kan ralṭha ko ee, kan sunsa bak. tu zong a holh thiam lo pindar kan kai kan ve kan i chon ring kan tuar tha tuk ha pawl kha cu ka chong lom bak si ke ma zong holh thiam lo ka ri chi ka nok chi former na chu a chon bak mi si company em ra ho ke zei pau kha ben tu kan nok kan ri tem ve mi kha a tha si men se lo kan mi phun le kan ram sining kong ah cun kan dirhmun kan theih bak hau lai. Kanmah pumpak ca i kan sunsanak, kan ralṭhatnak kha cu a ṭha tuk. Khakha na family caah, na unau caah sunsa dingmi nusal pasal na si kha a biapi ko. Sihmanhsehlaw kan miphun ca le kan Chinram caah cun rianṭuanmi pawl a dirkamhtu na si khawh lo hmanh ah rianṭuan le mipi karlak ah hrawkhraltu si lo ding kha biapi. Cucu na si lonak ding ahcun na sining te kha rak i theih. Na sining na theih popo ahcun na thlaknak zawn ding na theih lai, na thlak lonak zawn ding na theih ko lai. A ti kha ka message si. A dih cang dollar zahnih le sumnga challenge a dih cang. A cotu ding interview ka rak tuah ti kan i tong ṭhan te hna. Thank you for watching.